кӕддӕр николай рерих ныффыста скӕсӕйнаг адӕмты рагон таурӕгъ хуыцау дам зӕххыл цард сӕвӕрыныл куы архайдта уӕд йӕ хъус фылдӕр дардта бӕркадхӕссӕг быдыртӕм адӕм дзуллаг кӕцӕй райсдзысты уыдонмӕ уӕд та мын дуне раддӕг мад зӕгъы ӕцӕгдӕр Адӕм быдыры ссардзысты сӕхицӕн царды хос, базар кӕндзысты. Фӕлӕ быдыр сыгъзӕринӕй куы счъизи уа, уӕд-иу сӕхи кӕм фидар кӕндзысты сыгъдӕг уд адӕм. Кӕнӕ сын базыртӕ раттын хъӕуы, кӕнӕ хӕхтӕ. Цӕмӕй фервӕзой уыцы сыгъзӕринӕй. Дуне сфӕлдисӕг дам ын радта уӕд дзуапп. Раджы ма сын у базыртӕ дӕттын. Фӕлӕ сын раттӕм хӕхтӕ. Уадзмӕ сӕ иутӕ тӕрсой, фӕлӕ иннӕтӕн уыдон ратдзысты ирвӕзт. Уӕдӕй фӕстӕмӕ зӕгъы, адӕм дих кӕнынц хӕххон ӕмӕ быдырон адӕмтыл. Рерихы ацы таурӕгъ ӕрлӕууыд нӕ зӕрдыл бӕрзонд хъивоны фцӕгыл цӕугӕйӕ. Ацы цӕхӕркалгӕ хӕхты цъуппытӕй бӕрзонддӕр, зын ӕрмӕст сыгъдӕг ӕмӕ ӕгӕрон арв, Ӕмӕ лӕгмӕ афтӕ кӕсы, цыма ӕнӕхъӕн дуне дӕр кӕмдӕр бынӕй баззадис. Лӕгам йӕхи сӕрибар цӕргӕсау базырджынӕй банкъары, йӕ зӕрдӕйы дуӕрттӕ байгом вӕййынц ӕмӕ рог дымгӕйы зарӕг ужӕлгӕ расыгъдӕг кӕны йӕ удрӕбынтӕ. Хӕххон дидинджытӕ сыгъдӕг комулӕфт бауадзы йе уӕнгты ӕвидигӕ тых. ӕмӕ зӕрдӕ байдзаг вӕййы рӕсугъд фӕрнӕйдзаг хъуыдытӕй. Абоно мах хонам немӕ балцы зджыды рагон зӕхмӕ. Нӕ ныхас кӕцӕй райдыдтам, уыцы хъивоны фцӕг, кӕнӕ мӕй хонынц суары фцӕг дӕр. Бӕтты ӕнусты дыргъы кӕрӕдзимӕ садонгомы бӕрзонддӕр хъӕу зджыд, Дыгургомы рӕбинагдӕр ком Уӕллагкомимӕ. Ӕфцӕджы бӕрзӕнд денджызы мвӕзадӕй у дыууӕ мин фондзсӕдӕ цыппӕрдӕс метры. Ардыгӕй дардмӕ хорз зыны Уӕллагкомы цыппар хъӕуӕй иу Къӕмынты. Мах та нӕ фӕндаг дарӕм Уӕлладжыры комырдӕм Уӕллаг Зджыдмӕ. Галиуырдыгӕй дыууӕ комы астӕу йӕ базыртӕ фӕйнӕрдӕм айтыгъта табуйаг урс хох. Фӕндаджы рахизфарс та уым дӕлӕмӕ хъӕдабӕ хъуымацау цъӕх-цъӕхид дарынц уӕлхох быдыртӕ. Уӕрӕхрӕгътыл ныккӕнӕн дӕр нӕй дидинджытӕ ӕмӕ пайдахӕссӕг кӕрдӕджытӕн. Кӕддӕр ацы бӕркадджын уыгӕрдӕнтӕй иу гӕбаз дӕр-иу ӕнӕкарстӕй нӕ баззад. Уӕды царды нывтӕ ма фенӕн ис кинохроникӕйы кадрты. Кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, ирхы хбӕстӕ хъӕздыг у сойджын сӕрвӕттӕй бӕркадджын хъӕдтӕ, сыгъдӕг дӕттӕ, уыгӕрдӕнтӕ ӕмӕ хуымзӕххытӕй. Уыдон сты, лӕджы цӕст кӕй уыны, уыцы хӕзнатӕ. Фӕлӕ чи зӕгъдзӕн, цас хъӕздыгдзинӕдтӕ ма ис ӕмбӕхст нӕ бӕрзонд хӕхтӕн сӕ хуылфы. Ирыстоны хӕхтӕ рагӕй ӕргом кодтой нӕ фыдӕлтӕн сӕ ӕвӕрӕнтӕ, ӕмӕ уыдонӕн зындгонд уыдысты зынаргъ згъӕрты ӕмӕ алыхуызон дурты гуырӕнтӕ. Хуымӕтӕджы нӕ уыдысты Ирыстоны алы кӕмтты суанг бронзӕйы дуджы згъӕр куыстон артдзӕстытӕ доны фарсы, зӕрӕмӕджы, Тлийы, Хъобаны ӕмӕ ӕндӕр рӕтты. Уыцы бынӕттӕй иу у Уӕллаг Зджыд дӕр. Абон ма ацы хъӕуы йӕ кӕддӕры хъомысджын гуылфӕг царды вдисӕнӕн уӕрӕх къуылдымтӕй арф коммӕ кӕсынц ӕрмӕст советон дуджы арӕзт ӕдзӕрӕг бӕстыхӕйттӕ. Ивгъуыды носы та уӕлдайдӕр фӕндзайӕм азтӕй ӕвдайӕм азты онг ацы хъӕу сахарӕй уӕлдай нӕ уыдис. Ӕнӕхъӕн Советон Цӕдисы алы кӕрӕттӕй ардӕм адӕм цыдысты куыстагур. ӕмӕ дзы дӕсгай азты шахтӕты куыстой. Уыдоны нӕм арӕзт цыдысты ӕмдзӕрӕнтӕ, хицӕн фатертӕ, скъола, культурӕ галуан, дуканитӕ ӕмӕ ӕндӕр хъӕугӕ бӕстыхӕйттӕ. Шахтӕтӕн сӕ истори та райдыдта ноджы раздӕр. Ирыстон куы баиу ис Уӕрӕсеимӕ, уӕд садоны мин ассӕдӕ цыппор ӕртыккӕгӕм азы ӕрзӕтӕй фыццаг амал кӕнын райдыдта Бердзенаг Спиридон Чекалов. Мин ассыдӕн лосфӕндзӕм азы та ӕрзӕт къахӕнтӕ радтой бельгиаг капиталисттӕн ӕртиссӕдзазӕмгъуыдмӕ. Садонский свинцово-цинковый комбинат зӕгъгӕ ацы ном зындгонд уыд ӕнӕхъӕн Советон Цӕдисы, ӕрмӕст зджыды уыцы рӕстӕджы уыдис иуӕндӕс мин цӕрӕджы. Мингай кусӕг адӕм цардысты мызуры, садоны, галоны. Афтӕмӕй цард цыди, рӕстӕг ивта, ралӕууыд рацарӕзты заман ӕмӕ уалынмӕ шахтӕ бынтондӕр ӕхгӕд ӕрцыдис. Адӕм дӕр уӕд ардыгӕй фӕйнӕрдӕм цӕуын байдыдтой. Фӕлӕ кӕд рчъыды ном дунейыл хъуыстгонд у фыццаджыдӕр йӕ ӕрзӕткъахӕнтӕй ӕмӕ бирӕ адӕмы зӕрдӕтӕн хӕстӕг у, куыд сӕ царды бонтӕ кӕм ӕрвыстой, ахӕм рӕсугъд зӕхх, уӕддӕр рчъыд кӕддӕриддӕр алы дуджы дӕр ӕмӕ цыфӕнды уавӕрты дӕр уыдис, мӕ бон уынг дӕр у ирон адӕмы рагон фӕрнӕйдзаг ӕмӕ табуйаг хӕххон бӕстӕ. Ардӕм кӕд сӕдӕ азӕй фылдӕр бирӕтӕ нӕхионтӕй дӕр ӕмӕ ӕндӕр адӕмыхӕттыты минӕвӕрттӕй дӕр цыдысты ӕргом зӕгъгӕйӕ ӕхца бакусынмӕ, уӕддӕр ацы зӕххыл рагӕй цардысты, Хуыцауӕй дзырд кӕмӕн уыдис, ацы бынӕтты фыдӕлты фарн хъахъхъӕнын, ахӕм ирон мыггӕгтӕ. ӕмӕ уыдон кӕдфӕнды дӕр архайдтой бӕстон ӕххӕст кӕнын сӕ кадджын хӕс, фыдӕлты ӕгъдау сыгъдӕгӕй хъахъхъӕнын уӕллаг, астӕуккаг ӕмӕ дӕллагсджыты хъӕубӕсты мидӕг. Лерӕ ис афтӕ хъусгӕ ӕрцыдтӕн ӕмӕ цардыстӕм мах Ӕгъуызартӕ уӕртӕ Нӕзыджыны Нузалы сӕрмӕ. Мӕйуырдыгӕй ралыгъдысты, ну цӕуылдӕр ӕфсымӕртӕ ӕмӕ цӕуылдӕр фӕйӕдысты мӕ дзы иу фсымӕр ардӕм рацыдис, мӕ мӕн ам дам уыди тар хъӕд. Мӕ куы ссыдис, уӕд дӕлӕ суадон куы федта, уӕд суадоны банызта ӕмӕ ркасты мӕ сӕхимӕ ныццыды мӕ йӕ мад афтӕ зӕгъы, хсырдам ахӕсс, мӕ кӕд бацахсай, уымӕй ныууадз, уӕд дзыназт хорз ран у. Афтӕ бакодта мӕ ӕмыр цардысты. Сӕ фӕстӕ ӕрбацыдысты ардӕм томатӕ. Томаты фӕстӕ ӕрбацыдысты Габолаты. Ерсӕгӕраты, дам, бынтон ӕрӕджиау ӕрбафт цыппар мыггаджы царды ахӕм.
Махӕн нӕ мыггаджы кой ӕз фехъусын рагӕй. Мӕнӕ Аланты рӕстӕгӕй иуӕй-иу чингуыты бакӕсӕн ис. Иу чиныг рацыди мин фарасдӕс ӕхсайы Мӕстӕмырыччы ӕмӕ йӕ ныффыста Зураев. Ном фыста ӕртыккаг цыппӕрӕм ӕнусы Цардысты алантӕ мӕ ныртӕккӕ Украинӕ кӕми Днепр, Днестр уыцы рӕтты ӕмӕ дзы цалдӕр хай дих кодтой ӕмӕ дзы иу хуынди урсагау куыд фысты, афтӕмӕй цагары, фӕлӕ йӕ иронау дарддӕр йӕхӕдӕг фыссы ӕмӕ дам ис ахӕм гӕнӕн, ӕвӕццӕгӕн ӕмӕ уыцы адӕмыхаттӕй рацыдысты дарддӕр ирон мыггаг цӕгӕратӕ. Уый Ус чиныджы кастӕн. Ӕмӕ уырдыгӕй йӕ ардӕм куыд ӕрбафтыдысты, стӕй ам цардысты сӕрмагондӕй, фӕлӕ цӕгӕратӕн сӕ цӕрӕнбынӕттӕ уыдысты Уӕллаг Комы дӕр, Ӕзджыды ӕмӕ Куырттаты. Куырттаты цалдӕр ӕнусы размӕ ныл ахӕм уавӕр цыди ӕмӕ уым уыдысты туджджын. Ӕмӕ бынтон дыууӕ мыггаджы кӕрӕдзимӕ куы нӕуал фидыдтой, уӕд комсымбырдимӕ бауынаффӕ кодтой, афтӕ мыггӕгтӕй Иу тыхджындӕр чи у, уый сыстӕд ӕмӕ ацӕуӕд ӕндӕр ранмӕ, цӕмӕй кӕрӕдзийы бынтон ма ныппырх кӕной. Мӕ уӕд нӕ рагфыдӕлтӕ фӕстӕмӕ рацыдысты Сджидмӕ ӕмӕ ам сӕрмагондӕй ӕрцардысты. Ам дӕр мӕ Уӕллаг комы дӕр уым дӕр уыди сын мӕсыг, гӕнах дӕр, Мынамызджыды дӕр, ӕмӕ ам ӕрцардысты сӕрмагондӕй, ам дзӕппӕзтӕ дӕр ис, уыдоныл дӕр цалдӕр цалдӕр нус цӕуы, ӕрдзы мӕнӕ уыдонӕй мах мыггагӕн дӕр ис. Ӕмӕ уый фӕстӕ ӕмыр цардысты, ам фылдӕрӕй фылдӕр кодтой мӕ ӕртӕккӕ йӕ куы райсӕм нӕ мыггагӕн, уӕд йӕ фылдӕр хай рацыди ызджыдӕй. Мӕ рӕстӕджы ма мӕнӕ ам мӕнӕ мах сыхы мӕнӕ ацы ран уыдис фондз ӕмӕ ссӕдз хӕдзары, мӕнӕ ацы къуылдымыл. Хорздзийнадӕ уой бахъуди кодтон ӕма мӕн ӕртӕккӕ куд систам адӕм, алчидӕр йӕхи кой кӕны. Фӕлӕ уыцы рӕстӕджы афтӕ нӕ уыди. Уыцы рӕстӕджы иумӕйаг уыдысты иууылдӕр. Ӕнӕ кӕрӕдзийӕ ӕхсӕвӕр дӕр нӕ кодтой. Бонизӕрмӕ сӕ хӕдзары куыстӕ кодтой. Уызӕхсӕвӕрафонтау кӕрӕдзимӕ фӕдзырдтой, уӕд иу хӕдзармӕ бацыдысты, ӕз ӕй хъуыды кӕнын, мӕ фыды фыд Цӕгӕраты Иванмӕ куы уыдон мысыдысты хсӕвӕр кӕнынмӕ, куы та махмӕ рцыдысты, дӕр вӕтин бадфӕ кодтой, фӕтаурӕгътӕ, ныхӕстӕ, цыдӕртӕ. Лӕуӕгимӕ слӕууын кодтой мӕ уын схаг афтӕ бакодта, цӕмӕ нӕ хъӕуы дади лӕуӕг дыууӕ лӕджы стӕм мӕ нын кӕрӕдзийӕн кӕндзыстӕм. Ма дам кӕнгӕ зӕр кӕндзынӕн, фӕлӕ нӕ цуры лӕууӕт мӕ кӕд иу гуыцъыл исты фехъуса мӕ кӕд бахъуыды кӕна, уӕд хорз. Сӕ кӕд исты зонӕм, ирон ӕгъдауӕн, ӕдеон руаджы,

Ӕма дзургӕ дӕр дӕр хузи куддӕр кодтой. Стӕр тӕккӕ цӕмӕн дӕр уӕзданӕй, ахӕм тынг уӕзданӕй. Ма дын уӕзданӕй ер куы зӕгъайна, чи фӕнды куа, уӕддӕр ӕндӕрдӕр куы нӕ фӕнда, уӕддӕр рейс бакӕндзӕн. Мӕ хой уӕздандзинад, тынг уӕздан уыдысты, тынг-тынг.
Хистӕртӕ дзы бирӕ рӕсугъд хистӕртӕ дзы уыд. Ӕгъдау куыд ӕмбал, афтӕ хастой. Ерӕм, цӕмӕй-иу хистӕр размӕ кӕстӕр бацӕуа ӕмӕ сӕ разы слӕууа, ахӕм афтӕ дӕр дзы ничи ӕндыди. Хистӕр дӕм фӕдзырдта, бацыдтӕ ӕмӕ дын цы загътай, бакодтай, ӕндӕр мӕнӕ афтӕ хистӕрты разы рлӕууай ӕмӕ семӕ рлӕууай, лӕугӕ дӕр никуы кодтой. Ӕртӕккӕ хъӕбыстӕ фӕкӕнынц кӕстӕртӕ хистӕртӕн, фӕлӕ Просто мӕнӕ сӕ раджы рлӕууынмӕ уый дӕр сӕм бар нӕ уыди ахӕм. Авдӕнӕй диссаджы куырыхон лӕгӕй ничи ма рахызти. Фӕлӕ уырдыгыстӕг лӕуг йӕ хистӕртӕм хъусгӕйӕ, стӕй хистӕрӕй хатыр ракургӕйӕ къӕйныхдзинад ӕвдисы, зӕгъгӕ, ома хатыр дзы ракурмӕ йӕ бафӕрс. Буц, сбуцӕй кӕ, исты хъуыддаг ӕй стыгъдауай мӕ йӕ зондӕй бафӕрс, фыдӕлтӕй нон цы гъдау базза мӕ йӕ ус хъуыддаг ӕй фсӕрмы хъӕуы кӕм хъӕуы, уый, фӕлӕ бафӕрсыны аипдзинад нӕй. Мӕ фылдӕр зоназӕг ӕмӕ йӕ хистӕр дӕр уымӕн ӕхцондзинад хӕссы йӕ зӕрдӕйӕн, мӕ йын зӕрдиагӕй бацамондзӕн кӕстӕр лӕппуйӕн, рӕзгӕ удӕн, чызгӕй лӕппуйӕ куыд растдӕр у мӕ фидӕны хидарын куыд хъӕуы. Мӕ ёсы тырнындзинад куы уа нӕ фӕсивӕдмӕ, махмӕ дӕр ӕз дӕр мӕхи зӕронд лӕг нӕ хон. Фыццаджыдӕр тырнындзинад ӕмӕ иудзинад. зӕрдиагӕй куы фӕнда адӕмы Хуссар Ирыстонӕй, Цӕгат Ирыстонӕй, уӕд уыцы рӕсугъд хъуыддаг размӕ цӕудзӕн.
Зджыды хъӕу фыццаг цӕрджытӕ кӕддӕр ӕрбынат кодтой, абон астӕуккаг зджыт кӕй хонынц, уым. Абон дӕллаг зджыды ном чи хӕссы, уый та хуыдтой ком. Фӕстӕдӕр ам ӕрзӕткъахӕн куыстуӕттӕ куы фӕзындысты, уӕд та равзӕрд Уӕллаг зджыд, кусӕг адӕмы цӕрӕнбынат. Уымӕ гӕсгӕ сджыды историйы рагондӕр сӕрдцӕвӕнтӕ фенӕн ис астӕуккаг сджыды. Рагон мӕсыджы хӕлддзӕгтӕ ма зыны дӕллаг сджыды Аларты кувӕндоны сӕрмӕ дӕр. Уыцы мӕсыг бӕттынц зындгонд сджыды рӕсугъды таурӕхимӕ. Астӕуккаг сджыд схонӕн ис хъӕубӕсты фӕрнӕйдзаг царды сӕйраг артдзӕстыл. Сджыды хъӕу уынаффӕгӕнӕг кӕддӕриддӕр уыдысты ныхасы бадӕг кадджын хистӕртӕ. Уыдон хорз арӕхстысты ирон ӕхсӕнады цард кад ӕмӕ намысы бындурыл аразын. Ӕз ӕй бахъуыды кодтон мӕ мӕнӕ хосгӕрдӕнты рӕстӕг куы цыди, мӕнӕ йацы мӕ иу хосгӕрдӕнты рӕстӕг. Уӕд ам уыдис изӕргӕсӕ дӕр, кӕмӕн сӕ хӕдзары хицӕуттӕ хӕстӕй не ссыди, чи ам сагъдӕй фӕдыл нал уыди цард, ӕмӕ йӕ сидзӕргӕстӕн мын ам ныхас баулӕфт кодтой. Мӕ зӕххыты хуыздӕртӕ ӕмӕ хӕстӕгдӕртӕ чи уыдысты, Йодони бабар кодтой сидзӕргӕстӕн. Сьодесовӕг ничи райста, кеугӕрдӕн мӕ ничи ацыдаид. Цалынмӕ Йодон сидзӕргӕсты кой бакодтой, сӕ холлаг бафснайдтой, и уӕдмӕ сӕхи хуымтӕм ничи бавнӕлдта, йӕхи угӕрдӕнмӕ ничи ӕвнӕлдта. Хистӕртӕ дзуди мӕ уынаффӕ рахастой, кӕмӕн кӕдӕм цӕуын хъӕуы, цы хабӕрттӕ кӕн, мӕнӕ куывд, бӕрӕгбӕттӕ. Уӕд ӕв зындзинад дӕр куыннӕ уыд, Йориу алкӕмӕн дӕр йӕ Фӕлӕ ам бакодтой, ды йӕ рачамол, мырдтӕм бацӕудзынӕ, ды уым фӕкӕсдзынӕ, ды уыцы куыст кӕндзынӕ, кӕмӕн куыд йӕ бон уыди, афтӕ арыдтой, амыдтой, ӕгъдау нын куыд хуыздӕр, куыд растдӕр бакӕнын хъӕуы. Ӕмгом уыдысты ирон адӕм йацы хъӕуы ӕмгом. Мӕ рӕсугъд ӕнцондӕр дзы уыд, ӕнцондӕр. Ӕнӕуынаффӕйы къӕйныхдзинад чи равдыста ӕмӕ-иу иуварс чи ацыди, мӕ-иу уыдон ын кодтой, куыд ӕй зонын, ӕз уым ацы рыхъуыстон, уый дзурын, хъодил ус кодтой. Омӕ уӕ иппӕрд ӕрцыди ӕхсӕнадӕй. Мӕ уӕ комбӕсты фехъусын кодтой. Ахӕм мӕ ахӕм ёй уыцы мыггагӕй, ёй мӕ ёй фырт. Мӕ уый хъодыгонд у. Мӕ ус адӕймагмӕ йе ргом ничи здыхта. Кӕд иуӕй федтой цӕугӕ искуы, салам дӕр ӕм ничи лӕвӕрд, бонхорз ын ничи дзырдта. Афтӕ уыди иппӕрд. Мӕнӕ-иу афтӕ цардыбонтӕмӕй фылдӕр ба абырджытӕ-иу дзы рауади, афтӕмӕй. Ома, цӕмӕ гӕсгӕ зӕгъӕм, алцыдӕр уыди ӕхсӕнады уагмӕ гӕсгӕ. Хистӕр цы зӕгъа, уымӕн кӕстӕр дыккаг ныхас нал дзырдта. Сты бинонты хсӕн дзырдтой кӕрӕдзимӕ номӕй нӕ, фӕлӕ афтӕ. Нӕлгоймаг дзырдта, йӕ Лофан бирӕ уӕд йӕ бинойнагмӕ дзырдта, не фсин, зӕгъгӕ. Фыд фыртмӕ никуы сдзырдтаид йӕ номӕй. Уӕртӕ лӕппу зӕгъ ӕмӕ йӕм цӕстӕй бакасти. Мӕ ӕмбӕрста, лӕппутӕ цалдӕр куы уой, уӕд кӕцымӕ дзуры, уый. Мӕ-иу сӕдӕ азы сӕрты къах сти урс рӕстӕджыты, ӕмӕ афтӕ уыди, мӕ сӕдӕ азы сӕрты, ома, йӕ кары чи бацыди, ахӕм адӕм бирӕ уыди. Ныртӕккӕ стӕм сты, низмӕ гӕсгӕ, алы аххосӕгтӕм гӕсгӕ. Мӕ-иу йӕ фырттыл цыдаид, сӕдӕ азмӕ сӕдӕ азмӕ ввахс, ома цыппар ссӕдз азы, нӕуӕдз азы ма афтӕ дарддӕр, уыдон дӕр зӕронд лӕгтӕ. Фӕлӕ уыцы кары уӕвгӕйӕ, уӕддӕр сӕ фыды цур никуы рбадтысты. Лӕууыдысты йӕ цуры цырагъау. Лӕдзӕгимӕ уа, ӕнӕлӕдзӕгӕй афтӕ, мӕ дзургӕ ницы кодтой, мӕ-иу сын цы загъта, уый иу уӕддӕр кодтой. Уыцы рӕстӕгмӕ уӕвгӕйӕ сӕхӕдӕг уыдысты фыды фыды фыдтӕ, афтӕмӕй. Уӕлдай ныхас нӕ цыди. Никни ничи никӕмӕн хатыр кодта уӕлдай ныхас. Иудӕг дзырд дӕр, уӕлдайдӕр та ӕнахъинон митӕ кӕнӕ ӕбуалгъ митӕ. Ахсджиагдӕр уыди ӕгъдау, мӕйой уыди ӕппӕты фыццаг. Малчидӕр йӕ бынат зыдта ӕхсӕнады мидӕг, мӕ йын цы мбӕлди, уый кодта. Ирон лӕгыл се ппӕт фыццаг мӕнмӕ гӕсгӕ фидауы уӕздандзинад. Уӕздандзинад, йӕ бирӕ дзурынӕй, бирӕ дзурынӕй, дам, Бирӕ байхъусын хуызӕй уыдоттӕ дӕр ам фехъуыстон. Дзурынӕй, дам, хъусын хуыздӕр у. Дзурын, дзурынмӕ хъусын зылынын хъӕуы, уыдӕттӕ йеддӕдӕр ам дзырдтой. Мӕйой зонынмӕ уӕздан, уӕздан, ӕргом, сыгъдӕг уд, мӕ уыдон дӕм куы уа, уӕд дӕм хъусӕгдӕр уыдзӕни, коммӕгӕсӕгдӕр дӕм уыдзӕни. Гатамӕ мӕ гӕсгӕ мӕнӕ цы давынц, тедта мӕнӕ цыдӕр хабӕрттӕ ахӕм мӕнӕ пълан митӕ. Вӕндӕр мӕнӕ фыднос бакӕнын дӕр ой дӕр худинаг тынг худинаг уыди. Давын дӕр нӕ уагътой, нӕ уый дӕр тынг гад уыди. Фыдкойы кӕнын, фӕсауӕмӕ дзурын. Исты мын кӕд зӕгъинаг дӕуӕд мын ӕмӕ цур хъуамӕ зӕгъай. Сквасоны дӕ дӕуӕн радзурдзӕн, уый дӕр лӕгдзинад нӕу. Ирон адӕймаг цӕмӕй хицӕн кӕны? Хуыздӕр хуыздӕр дӕм хицӕн кӕн уымӕй мӕ мӕнӕ нӕ фыдӕлты тъаланты тыххӕй куы фӕфыссынц, уӕд фыццадждӕр фӕфыссынц сӕ домбайдзинады тыххӕй, сӕ хъарудзинады тыххӕй, фӕлӕ Уымӕй арӕхдӕр упоминацӕ кӕны благородство. Уӕздандзинадӕ иронау схонӕм, фӕлӕ благородство. Дӕуӕй адӕймаг лӕмӕгъдӕр куы уа, уӕддӕр ӕй хъуамӕ ды фхӕргӕ ма кӕнай. Уый тыххӕй мӕ ирон адӕймаг у йӕ туджи.
Куыд Ирыстоны ӕппӕт кӕмтты, афтӕ стджыды дӕр, ардгӕй-алыстгӕ мыггӕгты бастдзинад сӕ фыдӕлты уӕзӕгимӕ, ӕппӕты фыццаг ӕнт ссы хъахъхъӕнын йӕ рагон кадджын дзуары фӕрцы. Зджыды сыгъзӕрин алардый ном зындгонд у Ирыстоны алкӕмӕн дӕр. Ардӕм йӕ бӕрӕгбоны рӕстӕг алы хъӕутӕ-ӕмӕ горӕттӕй ӕрвылаз фӕцӕуынц канд зджыдаг мыггӕгтӕ нӕ, фӕлӕ дзыллӕ адӕм, сӕ кӕстӕрты, рухс алардийыл бафӕдзӕхсунмӕ. Ӕзджыды алардей рагон кувӕндоны раз кӕстӕрӕй-хистӕрӕй адӕм иумӕ зӕрдиагӕй фӕархайынц бӕрӕгбоны рӕстӕг, ӕмӕ уыцы иумӕйаг архайды руаджы ӕнгомдӕр кӕнынц рӕзгӕ фӕлтӕр ӕмӕ фидардӕр кӕны сӕ ирондзинад, арфдӕр хъары сӕ тугмӕ ацы хъӕубӕсты рагон царды намыс. Бӕрӕгбоны ам се ппӕт дӕр се мбырд вӕййынц. Мӕнӕ Лагир горӕт нӕ афӕлы дарддӕр дымӕг чи алыгъди, уыдон дӕр ссӕуынц нӕ Дзуары бон, Мыргомзар у, Табуинот, уыдон дӕр ссӕуынц ам сӕмбырд вӕййын, фӕлӕ ӕрбыдӕр цӕргӕй дӕр кӕрӕдзимӕ тынг гунгон стӕм. Мӕнӕ ам ӕнгомӕй фӕцардысты нӕхи сӕтӕн Иосы зонд байамыдтой. Уисой, дам, цалынмӕ райхалаид, мӕ инасӕттӕн нӕй куыд фӕзӕгъынц, мӕ быдыры кӕд цӕрӕм алы хъӕуты дӕр, уӕддӕр ӕнгом, нӕ зиндзинад дӕр иу у, нӕ циндзинад дӕр иу у,

Кӕм цыдатӕй Зелимхан зӕгӕ сылгоймаг, науӕ дзебӕхудтам. Ӕмӕ йӕ боны уӕм кусӕрттӕ кодтам, ӕм йе рхуыдтой, хонгӕ йӕ кодтой, йӕ цӕстӕй бакуырми. Хъӕуы хицауӕй куыста мӕ нӕм зджыды. Мӕ йӕ цӕстӕй бакуырми, ме йордӕм скодтой хонгӕ. Ну, йӕ дзабырт йеддӕр аластам, рӕгъӕввадӕй ссыдис йӕ бынмӕ. Мӕ иу цасдӕр, иу дыууӕ сахаты раздис дӕр,

Нӕ кӕстӕртӕ ӕнӕнизӕй сырӕзой. Рӕсугъд фидӕн сӕм скӕса, Ирыстон кӕстӕр бӕзджын, хистӕр буц уа, ахӕм арфӕмӕ. Хуыцау ракӕнӕд йе сконд зӕдтӕм ӕдауджытӕ. Хуыздӕр кӕмӕн зӕгъы Ирыстоны хорздзинад, йой цӕст нын цы бауарза, ахӕм арфӕмӕ. Ӕргомӕй хъуамӕ кувӕм, сыгъдӕг зӕрдӕйӕ, не ртӕ кӕрдзыны хъуамӕ кӕнӕм хӕдзары, хӕрӕндонты нӕ, мӕ куыд уацы уайы, Фӕлӕ хи фӕллойӕ, ӕртӕ кӕрдзыны, нымдгӕнгӕйӕ, сыгъдӕг уӕвгӕйы сылгоймаг афтӕ, йӕ комы тӕфдӕрӕн куыд нӕ хӕццӕ кӕна, афтӕ дӕр ма-иу уыди, фыдӕлтӕй афтӕ фехъуыстон ӕз хистӕртӕй. Стӕй, мысайнаг сыгъдӕг ӕхсадӕй, ӕртӕ суаризӕгӕй, афтӕ кувӕндонмӕ сыгъдӕг хӕцъилы, урс хӕцъил, бахӕссӕгӕ, стӕй бӕгӕны, карз нозт мауал хӕссӕм кувӕндӕттӕм. Куы кувай ӕртӕ кӕрдзыны, уӕлдайдӕр кувӕндоны, уӕд карз нозтӕн уым бынат нӕй. Мӕнӕ ирон бӕгӕны кӕд гӕнӕн ис уӕд хӕдзары конд, афтӕ хихорӕй уымӕй дарддӕр кӕнӕ хсыр, кӕнӕ къуымӕл, афтӕмӕй гӕнӕн нал и уӕд донӕй. Мӕнӕ ацы коронавирус чи уыдис, нӕ уый тыххӕй адӕм загътой, ничи дзы уыдзӕнис. Мо нӕ бауырндзӕнис, хиуд сӕ куыд ничи систа. Хиуд бӕрц машинӕтӕ дзы уыдис, нӕ, Ӕмӕ цыма море уыдис, море мӕнӕ афтӕ зындис, куы ма кастыстӕм, уӕд. Сойбырц адӕм рцыдис ардӕм. Ӕмӕ дзы иунӕгӕд дӕр нӕ райхъуыстис йӕ исчи фӕрынчын йосойадӕй, коронавирусӕй.
Хуымӕтӕджы нӕ хонынц Ирыстоны хӕхбӕстӕ зӕдбадӕн, табуйаг зӕхх. Алы коммӕ дӕр Хуыцау рагон заманты ӕрвыста йе сконд зӕдтӕ мыдауджыты, цӕмӕй сӕ хъус дарой, аудой ирон адӕмыл. Садунгомы сджыды хъӕуы адӕм кад кодтой сыгъзӕрин алардӕй уӕлдай Хуыцауы дзуар, лӕгты дзуар, Уасила ӕмӕ Мыкалгабыртӕн. Адӕм иууыдтой сӕ кувӕндӕттӕй иуӕй иннӕмӕ зӕдтӕ куыд тахтысты, уый. Уыдысты вдисӕн се ргомы хсӕн. Ацы аз дӕр дис кодтой Дзуары стыр хъомысыл, иу хурбон хохы фахсыл алардый кувӕндоны сӕрмӕ. Фӕсал ссыгъдис, арт дӕлӕмӕ-дӕлӕмӕ цыдис, зынгхуыссынгӕнджыты бон нын ницы баци, ӕмӕ сагъӕс бацыдысты, арт Дзуармӕ дӕр ӕрхӕццӕ уыдзӕн ӕмӕ йын йӕ хъӕдӕрмӕг басудздзӕн, зӕгъгӕ. Уӕд хъӕуы цӕрджытӕ зӕрдиагӕй алардӕмӕ батабу кодтой, баххуыс кӕн, къӕвда рауадз, зӕгъгӕ. Ӕмӕ уалынмӕ сыгъдӕг арвыл мигътӕ амбырд сты, уарын райдыдта ӕмӕ арт ахуыссыд. Ӕнусты дӕргъы бирӕ ахӕм цаутӕн ӕвдисӕновгӕйӕ фыдӕлтӕ уымӕн афтӕ зӕрдиагӕй архайдтой алы лыстӕг хабар дӕр кувын ӕгъдауы мидӕг бӕстон ӕххӕст кӕнын ӕмӕ зыдтой, кад кӕнын сӕ хъахъхъӕнӕг зӕдтӕн. Гермӕ нӕхи ацы куывды куы кодтой, уацы иллӕй куывд, уӕд бӕрц хистӕртӕ уыдис, ӕмӕ нӕ йӕм йӕ кой ужейыл куы сыстадысты, уӕд иу цоппайӕ акодтой. Ӕртӕккӕ ма никуал кӕнынц. Ме кӕрӕдзийыл ныххӕцыдысты мӕнӕ афтӕ, зӕронд лӕгтӕ. Мӕ хойбӕрц уыдысты, ӕмӕ ӕххӕссыдысты мӕнӕ ӕмбыдтӕ мӕ кругӕй цыдысты, мӕнӕ симгӕ цыма кодт. Ӕмӕ зылдысты, ӕмӕ хистӕртӕ йыл дзырдта, дзуарын уӕ мардта, ӕмӕ фырхурӕй нӕ бахъахъхъӕн, ӕмӕ та иннӕтӕ цоппайа, ла, цоппайа, ла, диссаг уыд, ӕр уыдӕттӕ, Уыцы рӕстӕджы ахӕм аппараттӕ куы уыдаид, уӕд сӕ сисна, ӕмӕ сӕ ныр равдис, уӕд диссӕгтӕ уыдаид, цӕгӕй зӕгъын. Кӕд, хъыгагӕн, фыдӕлты хӕзнатӕй бирӕтӕ сӕфт ӕрцыдысты дугты тымыгъы, уӕддӕр ма абон онг алы мыггаг дӕр фӕлтӕрӕй-фӕлтӕрмӕ хъахъхъӕны йӕ бастдзинад фыдыуӕзӕджы дзуӕрттимӕ. Абома ӕцӕг ирон туг кӕй дадзинтӕн хъӕвзы, уыдон хорз ӕмбарынц. Рагон ирон ӕгъдӕуттӕ хуымӕтӕг традицитӕ кӕй не сты, фӕлӕ кӕй сты дон дунейы уагӕвӕрдтыл ӕмӕ дуне сконды зонындзинӕдты бындурыл чи нцайы, ахӕм арф мидисджын фӕндагамонджытӕ ацы мӕнг дунейӕ Хуыцауы сыгъдӕг дунемӕ. Цӕмӕй йӕ кӕстӕртӕн барой, цӕмӕ хъӕуы сыгъдау, Уыцы ӕгъдау хъӕуы, цӕмӕй дӕ уды тых фидар уа, цӕмӕй исты зындзинӕдты куы бахауай, уӕд дӕ цыдӕр хъуамӕ лӕгыл цыдӕр хӕца. Ма йӕ фыдӕлты йӕ фыдӕлтимӕ бастдзинад сӕфт куы нӕ уа, дзуӕрттимӕ бастдзинад сӕфт куы нӕ уа, уӕд ын уыцы тыхстдзинад нӕ сӕтты. Уӕд зындзинады сӕрты дӕр ахиздзӕн, ӕмӕ йӕ уддӕр кӕм, фӕн, кӕм куыд фӕзӕнц, нӕ баивдзӕн зындзинады рӕстӕг. Астӕуккаг фӕлтӕр номӕй мӕм ахӕм курдиат ис, Ӕмӕ мӕнӕ нӕ ирон фӕсивӕд чи сты, уӕлдайдӕр махӕй кӕстӕртӕ рӕзгӕ фӕлтӕр, цӕмӕй тырной фылдӕр базонын, ома нӕ фыдӕлты ӕгъдау алы хъуыддаджы мидӕг дӕр, циндзинад уа, зианы, марды кӕндты кӕмфӕнды дӕр, ӕхсӕнады мидӕг хи куыд дарын хъӕуы, уӕлӕдарӕс хъуамӕ цы хуызӕн уа, уӕлдайдӕр кувӕндӕттӕм цӕугӕйӕ, зӕдтӕ ӕмӕ дауджытӕм кувгӕйӕ, удыхъӕдӕй дӕр ӕмӕ буарӕй дӕр сыгъдӕг сыгъдӕгӕй цӕугӕ у. Стӕй, фыццаджыдӕр, ӕвзаг, зонындзинад. Ӕвзаг хъуамӕ алы адӕймаг дӕр йӕ мадӕлон ӕвзаг зона, куыд ӕмбӕла, афтӕ. Ӕнӕкъуыхцы йӕ зӕрдиагӕй йӕ алы хъуыды дӕр, йӕ алы дзырд дӕр уырыссагауӕй куыд хъуыды кӕна, афтӕ иронау дӕр йӕ бон зӕгъын куыд уа, уый фыццаджыдӕр. Уый фӕстӕ та уӕлӕдарӕсы хъуыддаг. Сылгоймаг, хӕлӕфтӕ, уыцы хъуыддӕгтӕ, скъуыдтӕ, цыма скъуыдысты, афтӕ уидӕмон ма Ныры домӕнтӕй, ома модӕ зӕгъгӕ кӕй хонынц, афтӕ. Мӕ стӕй кувӕндонмӕ сылгоймаг хӕлафы хъуамӕ куыд бацӕуа? Сӕрдар хъуамӕ кӕлмӕрзӕн ӕхгӕд уа. Уӕдӕ цыбыр дарӕс кӕнӕ цыбыр къаба кӕнӕ цыбыр хӕдон, зӕгъгӕ, уыцы хъуыддӕгтӕм, цӕмӕй стӕй ахуырст фылдӕр сылгоймагмӕ хауы цы хъуыддаг. Стӕй спортивон уӕлӕдарӕс, кувӕндонмӕ арӕзт нӕу хъуыдыгон нӕу, фӕлӕ цӕмӕй ерыстӕм цӕуа, кӕнӕ та йӕхи цӕттӕ кӕна ерыстӕм зӕгӕйой тыххӕй. Дӕхимӕ ркӕс, ма кӕд кувӕндонмӕ цӕуыс, уӕд куыд ӕмбӕл ахӕм уагӕй бацу, ӕмӕ дӕ кувӕг ничи кӕны, фӕлӕ аменгӕнӕг у, мӕ хъусгӕ кӕмӕ фылдӕр базонай. Цӕмӕй домбайуат фидар уат, уый тыххӕй уӕ фыдӕлты бастдзинад ма сафут уӕ фыдӕлтимӕ ӕмӕ стӕй уӕ дзуӕрттимӕ, фыдӕлтӕм дзуӕрттӕ куывдтӕ уыдон нӕ рагфыдӕлтӕм, алантӕм, уымӕй раздӕр нӕ рагфыдӕлтӕм хорздзинад цы уыди, мӕ сӕм хъӕбатырдзинадӕй цы уыди, уый хъуамӕ ма рох кӕнӕм. Фӕлӕ йӕ зонӕм ӕмӕ йӕ кӕнӕм. Уыдон куыд кодтой, ӕмӕ ма нӕ бон куы уӕдӕй хуыздӕр дӕр скӕнӕм.
Афтӕ фӕзӕгъынц, искӕй куы бафӕнды ӕндӕр бӕстӕ кӕнӕ адӕмы фесафын, уӕд сын фыццаджыдӕр бацархайынц аивын се взаг, се гъдау ӕмӕ сӕ дин. Ӕмӕ кӕд ирон адӕмӕн бирӕ зындзинӕдтӕ бавзарын кодта хъысмӕт, уӕддӕр уыдон бафӕрӕзтой цыфӕнды зын уавӕрты дӕр бахъахъхъӕнын фыдӕлты зынаргъдӕр хӕзнатӕ. Уымӕн ӕвдисӕн уыдис нӕ абоны балц зджыды фӕрнӕйдзаг зӕхмӕ. Ӕмӕ Хуыцау зӕгъӕд, цӕмӕй бонӕй-бонмӕ фидарӕй-фидардӕр кӕной не ппӕт мыггӕгты уидӕгтӕ ӕмӕ хӕхтӕй бӕрзонддӕр сырӕзой, нӕ национ хиӕмбарынад, нӕ фыдӕлты фарн, ӕнусон кад ӕмӕ ӕгӕрон намыс.